Salve família, kel kes mara punha mi si pika dos pika sima yo sabi nho sta na koreria osi nsa ben fala sobri más novo som di loser junior família sima nho sabi loser junior kaba di lansa um tema novo mano loser junior é fudido mesmo a sério e fla p'es bu ta intendi. Mano, sima bu sabi, Lose Junior, nxe da un papu dja, bo tanbe ten ki ta lansa son ku minotu más txeu tanbe. Pamó, bu son nha sabi ta kaba sa, ta kaba faxi, ma bo kila ku se mo. Lansa bu son pulomenu tres minotu y meiu, sta fixi, bo ta lansa un son ku dos minotu y meiu, mi nta fika un anu obi son, ka ta obi son más, pamó dja kaba, bu nta na obi di novo. Nananana, amoi, Lose, bo sabi kual é, mano. Bem, brinkadera a parti, família, sima bo sabi, Lose sa ta lansa si novo álbum. Fika atentu pamodi kel jovi li tene txeu pa traze y txeu pa revolusiona na rap Cabo Verde, na si manera di kanta, na si manera di interaji riba bitima. E prumeru bes ki nkontra ku Lozy foi dentu ku Apollo G li na Lisboa, la na Rusiu, sa ntende? Sima bu sabi, nu troka un papu la, N pergunta-l si ta ben novu la, el fla-m el tene más hit pa el tra y tanbe ma kuza ta ben bonba. Nton nhos fika ta spera pamodi kel artista li. É jóven, el tene txeu prusesu pa kaminhu, el ten txeu di da, el ten txeu di dizenvolve na se manera di kanta trap diferenti memu. Se flow se malosi Regina na se flow é gangsta, se manera di ser é gangsta, se manera di intrapreta riba beat, se manera di fala, el ta fala txeu sénas real, sénas ki el ta vive, sénas ki el ta prezensia, tudu é gangsta. Argentino é un kuza, má é isu mano. N ta kurti son, n ta kurti se live, n ta kurti manera ki Putu ta kanta. I N ta spera ma el ta n tra más kuza pa el traze inda más susésu, ki se álbum ta fadja susésu. Alén di tudu, mi N ta krê pa nu faze un intrivista ku Lozier Júnior pa nu buga sistéma, pa nu pergunta-l, Ka ntende, é kazu di lansa Fati for Life, lansa kel-li, kel otu, lansa kel-li, kel otu, lansa kel-li, kel otu, tudu son ki el lansa ta pega pamodi el ta kanta un stilu ki minis ta kurti, dja ntende? Ki minis ta kurti. interagi ku el pa sintinu kuza mano apesar di tudu nhos kurti trabadju di putu nhos da sesa nhos da sesa nhos da kel moral nhos dar kel like pa losder junior pamodi e meresi mesmu di korason nda spera ma si musika ta fazi mas susesu ma ta fazi mas koreria ki tudu ta da sertu pa nos moku ka so pa mi pa bo pa lozy pa tudu artista pa tudu jovens di cabo verde promisores bu ta intende e nda spera ma tudu ta da sertu pa nos moku. E pa tudu joven ki sa ta kumesa pa kumesa spreia tipu na Lozier Junior pamo Lozi e un artista ki bomba ku musika na YouTube munti tempu ka ta bomba brrr musika era bun e isu ki nta faseba rapaz nhos po musika na YouTube nhos fazi un video clip un kualker dia un kualker ora musika ta stora bu ta tende un kuza e tipu di rap di Lozier Junior na Cabo Verde e poku fazidu e bazikamenti kel stilu di rap la ki ta fazi ma pratikamenti e so el na si stilu di verson na stilu di kanta. É un putu ki ta kanta riba biti ku mural ta grita riba biti memu ta faze senas kontisi manu é kila ki nu meste na cabo verde e forma firma grandi pa nu labanta ki rap kriol ta ben ten un label forti memu ki ta pusta na rap kriol ba ta intendi un kuza un label ku dinheru memu ki ta fla yo nu sta ben invisti 10 mil kontu na rap kriol o 20 mil kontu na rap kriol nu sta ben por rap kriol dumina purtugal dumina ba otu patamar ba ta intendi un kuza. É kel-la ki N kre odja na kultura di gemi, pô gemi fika fórti. Nos gemi meste más dinheru investidu na gemis, meste más dinheru investidu nes artistas pa rapás konsigi ten un sustimentalidadi pa subistentu pa kanba dentu studu pa faze sénas kontise pamodi oji N ka ta oja ma rap kriolu ten un investimentu brutu pamodi é ka txeu lukrativu. Má si ben un inprezáriu di txeu pézu fla iow, N sta ben invisti mésmu séru na rap kriolu, N sta ben invisti na un artista tipu Lozy, N sta da-l un kondisons fixi pa el kontinua ta trabadja pa nu pô sénas ta ba otu patamar mé. Má ser kel-la, N ten sertéza ma ta kontise pamodi ten txeu taléntus perdidu déntu Praia, txeu taléntus perdidu déntu Tuga, putus ku taléntu ku manigana faze múzika, ta pode faze múzika, pô bês é karu. Má si nu forsa, nu da koraji, nu tenta mentaliza, ta bai sértu. Nu asesa, nu asesa, nu da mama mural pa kel putu la pamodi el ten txeu pa da. I kantu ki nu konta, el ta ta-m dretu. E N ta spera ma tudu ta dretu na se karera Novu album ta ten txeu susesu ok Lousi nu sta djuntu Dia ku dia dia ku dia si nu fai entrevista mano ten ki ta poi ku punga mc ok Nu sta djuntu nha mano Kel hombre vivido Pa N alerta nhos ma Lousir Junior lansa novu son la Mo son la sta fudido ten un koru Mi n ka se pamodi ma Lousi senpri ta pon koru na se muzika.